א גוטן אוונט, היינט איז דינסטיג, איסרו חג פון חוץ לארץ, איסרו חג פון שבועות, ח' סיוון, נו, מיר הייבן אן יעצט א נייעם זמן. מען דארף נעמען רעדן היבש ביסל נושאים, האב איך זיך היינט אפגעבן אויף זאכן וואס קאכט זיך היינט און יעצט, גוט צו וויסן, פשוט צו לערנען ווי אזוי מען ארבעט אויף מענטשן און מען נארט זיי אפ. היינט האבן פארשידענע וועבסיידן, געברענגט בילדער? פעטראוו, דער מענטש פון רבי שמעון אויערבאך, וואס איז אזיין דער ראש ישיבה אין זיין ישיבה, זיין זון איז געווארן א חייל, זעט איר מיט די גאנצע טראגע, א חייל! ביי אים? א חייל! איז ער געווארן ברוגז און געשריגן אז ווער ס'וועט אזוי שרייבן און זאגן וועט ער אים רופן אין קאורט, וואס הייסט? אבער ער איז דאך א חייל! דערציילט ער די מעשה אזוי אז ער האט געפאלגט די רבנים און זיך נישט געשטעלט, נו, איז ער דאך געווארן אן עריק, אין א טאג האט מען אים ארעסטירט, און יעצט האט ער קיין עצה נישט און מוז גיין אין די ארמעי. ער האט גוט, ער האט גוט וואס ער זאגט. ער האט געהאט די ברירה זיך שטעלן און קענען זיצן און לערנען, אבער ניין, ער האט געוואוסט וואס פאר א פרייז ער גייט באצאלן, און ער איז געווען גרייט צו ווערן א חייל. נו, אבער פאסט דאך נישט זיין טאטע, ער געהערט דאך צו דעם עולם וואס צוואה דאך השם ישמרינו ויצילנו, וואס יעצט האט מען געפונען א גוטן טריק, און דאס איז די טריק פון נישט נאר ער, נישט נאר זיין טריק, דאס האבן געטון אפאר אנדערע אויכעט, וואס האבן געוואלט גיין אין צוואה און געפונען א גוטע וועג וואס מען טוט, מען שטעלט זיך נישט, מ'ווערט א ריק, ממילא נעמט מען דיר און דאן קומט מען מ'שרייט איך בין דאך א צדיק וואס זאל איך טון, איך איך איך וויל עפעס גיין אין צבא, מ'האט דאך מיר געצוואונגען, מ'האט דאך מיר גענומען בכח, היי דו האסט דאך געהאט א ברירה, שטעל זאכן וואס האסט נישט דארפן טון, ניין מ'דארף פאלגן די רבנים, איר פארשטייט ווי די שפיל גייט דא? א חד גדיא, ביי זיי ביי זיי שפילט דא די שפיל. ס'איז געווארען איין זאך איז די באמערקונג זען אז די וואס ווילען באמת זיצען און לערנען ביי די מחבלים זיי שטעלען זיך די וועסט די ישיבות ווי דארט אין חדרה זאג מיר אפאר ערנסטערע ישיבות וואס דארט זיצט מען באמת און מ'לערנט זיי שטעלען זיך דארטן פארקוקט מען די די ראשי ישיבה זאגן גיי גיי גיי שטעל זיך על אף וואס ר' שמואל אויך האט דאך געזאגט ניין ניין ניין ניין אבער זיי זאגן יא יא יא פארוואס ווייל זיי ווייסן דאך אויב זיי זאגן ניין ניין ניין דאך אריין קומען אין אטאק די די ארמעי מיט זיי ארעסטירן און צום סוף וועלן זיי מוזן גיין ער נאך סייווי נישט קענען זיצן אין ארמעי דאך בעסער גיין און פערטיג מיט דעם זעט איר מיט דעם איז געווען גערעכט ר' ברנדער אהרוני מיט דעם איז געווען גערעכט. ווען מען האט גערעדט קעגן מיט די אלע מעשות זיך אפגעטון, ווען ס'איז וויל באמת זיצן און לערנען און נישט גיין אין די ארמעי האט א ברירה, ס'איז נישט מען צווינגט צו גיין, מען צווינגט קיינעם, יא אז דו שטערסט זיך נישט דאס הייסט אז דו ווילסט מען זאל דיר צווינגען, דו ווילסט מען זאל דיר צווינגען, שפיל נישט די חרדיש שפיל אוי וויי רשעים רשעים רשעים. ניין ניין ניין, איך וויל אייך זאגן נאך א זאך, איר קענט צו גזירת הגיוס און גזירת הגיוס און גזירת, די גזירה איז נאך נישטא, ס'איז נאך נישט אריין אין קראפט, מיר האבן נאך עפעס א האלב יאר דארטן בערך, נאך דא בערך כ'מיין מ'דארף קוקן כ'מיין עס איז בערך אקטאבער נאוועמבער, דעם גזר געדענקט ווען איז דאס אין ענדע אוו דעם יאר, הייבט זיך עס יעצט אן, דאס הייסט ביזדערווייל ווער ס'האט אנגעגעבן זיך געזעצט לערנען קען זיצן און לערנען. איז די גזירה נאך נישט דא, די גזירה וועט קומען, עס איז לויט אויב מען רופט עס א גזירה וועט עס יעצט באלד זיין, אבער דערווייל נישט, דערווייל קען יעדער איינער גיין זיצן און לערנען. וואס הייסט דו שפילסט די שפיל? דעריבער וויל איך זאגן אזוי, די וואס מען זעט זיי היינט פון די מחבלים וואס זענען אלע מיט חיילים, דאס איז געווען געשפילט א שפיל פאר איין זאך, גיין אין די ארמעי און שוין איך בין א צדיק. און איך האב נישט געוואלט ווען האט מיר געצוואונגען וואס זאל איך טון? איך קען די סארט שפינעריי. רבי סיי. געט אכטונג פון צבועים, פון שקרנים, רמאים, בלאפער און שפילער. ווייל ביי זיי, די וואס לערנען, זענען אזעלכע וואס האבן זיך געשטעלט. א גוטן אווענט.